Беттебаш. Беттебаш дим, җәмәгать. Моны туктатып булмый. Димка татарча сөйләшә. Димка да түгел, әле АК-47. Э, Третья пара. Рифат Зарипов. Кем? Бераз гына инде, бераз гына.
Алла күп сөйлисең, дустым. Күп сөйлисең, шул кадәр кылага орта башлый. Не, не, не, не. Әйдә, Тукта, тукта, тукта, тукта. Төшерәсеңме син? Әй, әй. Пожарниклар килде, МЧСлар килде. Әбиләрдә, бәбиләрдә кем генә юк монда. Ну, нишләп утырасың син монда? Ардым. Син яздырасыңмы соң? Син төшерәсеңме? Димәк, сез бүген соңгы урын алабыз дигән идегез. Ахырдан беренче. Шул соңгы бит инде ул.
Кырыгыз рәсез. Хаман Рифат Зарипов бит диде әйбәт. Копия. Туйдырдың интервьюларга дустым. До такой степени надоел син уже. Сәлам.
Сагындыгызмы? Мине түгел дә инде. Әйдә Шаяртның чираттагы уенын. Э, Без бүген кабаттан Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачы театрында. Бүген э, Әйдә Шаяртның ширек уен финалы. Карыйбыз, нәрсәләр килеп чыкканын. Һәм кемнәр белән без анда эзмес аралашып алганны. Кызык булырга тиеш дип уйлыйм мин. Ну, үзегез хәл итерсез, бәя бирерсез. Киттек. Димка татарча сөйләшә. Саф.
Илаһи татар телендә. Рифат Зарипов.
Кем? Рифат Зарипов хаша гына имәз генә. Бераз гына инде, бераз гына. Кара оператор да безне әз генә шаккатып куйды. Аңламый, кем турында сүз барганын, әйме? Рифат Зарипов. Ай, ладно. Гарик. Сөйләшик әле бергәләп. Син бу командада кем буларак һәм нинди вазифаны башкарасың син монда? Мин бу егетләрне шушы чыгышка әзерлим дип әйтергә була. Ну, без бергә әзерләнәбез, но мин тигезрәк булышам. Ну, мин шакадам. Гарик татарча сөйләшә җәмәгать. Менә шуннан әйтеп, Вадим. Син монда бу командада э, кем соң син? Син нишләп нишләп йөрисең бу командада? Менә электр алып киттеләр дә инде. Катнашып йөрим хәзер. КВНда катнашып, күңел ачып, күңел күтәреп кешеләргә. Ярый, ул сәер хәл түгел әле. Вадимнар бар я, әле татар авылларында да барыбер Вадимнар бар я. Ә менә Димкалар юк иде. Димка да түгел, әле АК-47. э, Третья пара. Мин синең күрдем әйме телевизордан гына. Мин синең фанатың. Мин моңа бик шат. Сөйләп җибәр әле, син бу командаға ничек эләктең гомумән? Бу командага Моны күреп алдык. Бу без Витя Акрел дип уйладык беренче аны. Ә ул касы Дима булган икән. э, мә, ялгыш чакырдылар. Сезнең юморыгызны сез нормаль чыгарышасыз, сигетләр. Сезгә ни претензияләр юк, шелтә белдерәсе юк сезгә. Ну, Рифат Зариповка карагыз әле сез, һаман Рифат Зарипов бит инде. әйбәт. Вак, Копия. Күрдегезме ничек Дималар, Вадимнар татарча сөйләшә матур иттермәгән. Һәм менә Без э, Динар белән аралашып кар... алыйк әле. Мәскәүдән килгән Динар. Әзерләнүләр ничегрәк үтте микән, дустым? Кыен булдымы, юкмы? Э, исәнмесез, Роберт абый, хәерле. Роберт абый ди миңа, буем бардыр, ә? Э? Шуңадыр әйе. Әзерләнүләр алай бик катлаулы булмады. Рәхмәт безнең менә безнең команданың дус дусларыбызга алар ярдәм итте һәм инде әлбәттә менә безнең э, э, төркемдә фаил дигән егетебез бар денис гафур Һәм инде алар теге тәҗрибәле артистлар буларак, КВНчыклар буларак, шуңа күрә безгә җиңелрәк булды язырга.
Нормально сөйләшәйек. Нормально. Не, әзерләнеп килде. Или каян укыдыңмы сен, кая язылган ул, әлеге команданың шоуманы? Сез аны күпләребез беләдер, Денис үзе, Камыр Батырский. Менә Вәли, Гали, Шеметкәли,

Нәрсә әйтим сез сорагансыз. 20 минут үткәч, әйтә инде берәр сүз әйт инде. Безнең муслим кыр- кырмыскасының э, бер әгъзасының э, ни э, футболкасы чыланган. Нәрсәләр әйтерсең? Бәй, ут, ут капкан не шуңа юш су кырдым тизрәк. Капкан иде. Әйе. Каян каптырдың соң? Бәй, шәхдә кызып киткән ут капты гүли башла. Тизгә басыйга җумып. Синең уйнаудан хәтта, әйме? Әйе, хәтта үзең куып тор. Пожарниклар килде, 20 22 МЧСлар килде. Беш тулды, ишетмәдегез мени? Кил монда бер кочаклыйм инде.
Татнисин тарталара сәлам. Сәмсез. Э, Җәмәгать без инде театрга килеп тә инде буфетка кермичә китүләре бу әз генә башка сыймаслык әйбердер дип уйлыйм. Э, Чөнки театрдагы буфет үзегез беләсез. Бүген өстәл янында безнең кунагыбыз Рөстәм ага Каримуллин Үзе килеп җитте. Бигрәк озак сөйлим мин әйме. Беттебаш. Беттебаш дим, җәмәгать. Моны туктатып булмый. Менә синеңчә кайсы команда Менә әле әле бит ширек финал гына бит әйме? Ширек финалда барыбер менә чемпион исемен кемгә бирер идең син? Лидер гел нәрсә беләндер менә шушы уен белән бәйле, ни беләндер гел мәшгуль. Менә шушы уенга әзерләнгәндә лидер гел нәрсә беләндер у я җырын яза, я үзгәртә, я кабат кабат кабат э, кабатлый, репетицияләрен ясап тора. Йә ниндидер сорау белән кереп җитә, йә тагы нидер яңа уйлап чыгарган, ниндидер башына килгән ул нинди дә булса әйбер ярый. Менә шуның белән аерылып тора лидер. Ул гел нәрсәдер уенны яхшыртырга, әйбәтрәк эшләргә, яхшырак, сыйфатлырак, сыйфатлырак эшләргә нәкъ шулай дөрес. Син мөхәррир буларак барыбер үзеңә берәр лидерны сайлап алдыңмы соң? Лидер дигәннән менә шушы теге эшләп тора, эшли дигән командалар арасыннан менә понаехалидан кала, алар турында әйттек бит инде, алар Уенның мә әзерләнүнең беренче көненнән үк килмәсәләр дә ген, икенче, өченче көненнән генә кушылсалар да ген, алар шул ук вакытта үзләре бик күп эшлиләр. Тагы бар Тукай районының команда. Алар нәкъ шулай көчле эшлиләр. Керәшеннәр һәм Саба районы, бысы теге Үзиманнан булганга түгел, беренче чиратта. Бысы бары тик Үзиманнан булганга гына. Мин әгәр дә микрофон алып куймасам, бу егет сөйләр иде дә, сөйләр иде. Җәмәгать, күземә карагыз. Сүзсез калдым, мин ләммим, сез кем, карагыз, кемне очраттым. Сирень абый үзе безнең Татарстанның топ юмористы. Син монда нишләп йөрисең? Топ юморист менә әйдә шаяртка килде. Нәрсәгә дип? Безнең тамашачыларга аңлатып китсәңче. Беренчедән, э, мин үземнең чыгышларга бүген материал җыям, менә дөресен генә әйткән. Башка командаларны карап, э, алып, шәп кенә бер-ике сүзен үзгәртәм дә кеше белән. Яхшыртып, ошатып, әйе. Болай хәлләр әйбәт. Э, бездә менә чәчү башланды. Конечно, кар ята пока. Бөтен җиргә дә чәчеп булмый, но менә теплотрасса өстендә ими буразна буразна ул уже ниткән, кар эрегән. Шул җирләргә пока чәчә торабыз тәг утырганчы дип.
Син мондагы командаларны күрдеңме соң? Әле нәрсәләр әйтә аласың? Юк, мин менә инде э, бүген командаларның репетицияләрен, прогоннарын карадым. Молодцы, бигә беләсеңдер, Саша. Әбиләрдә, бәбиләрдә кем генә юк монда. Күңелемә рәхәт, потому что э, чөнки э, дөрес әйтергә кирәк, төрле яшьтәге кешеләр менә бүген шул кадәр матур иттереп шаярта. Ну, карагыз әле, нәкъ менә профессиональ артистлар кебек әзерләнәләр бит алар, әйме? Сез үзегез белән үзегезнең визажистыгызны алып килдегез, әйме? Ул минем белән гел йөри. Кайда мин, ул шунда. Ничек соң әзерләнүләр? Шәп, алда Гөлхәй. Не, беренче урын аласызмы соң бүген? Әйе, әлбәттә.
Кыенлыклар булдымы?
Булды инде кыенлыклар. Һәрчак бар инде ул переживаниелар бар. Барыбер теге барысы да яхшы гына була алмый бит инде. Төп көндәшең кайсы команда? Син менә бер дә курыкмыйча менә менә болар һәм болар дип әйтә аласың. Мәскәү командасы.
Бу егетне сез хәтерлисездер. Бу бәхәсләшергә яратучы. Ну, нишләп утырасың син монда? Арды.
Мин бу егеткә берсе дә әйтә алмыйм, ул бит сабадан булгач. Димәк, сез бүген соңгы урын алабыз дигән игез. Алай димәдек.
Ахырдан беренче. Шул соңгы бит инде ул. Даими әңгәмәдәшебез Рафис атака сүзе ул монда матур итеп кенә басып тора. Исәнмесез, Рафис агай. Э, сөйләп җибәрегез әле, нишләп йөрисез монда хаман? Сез китәсезме соң моннан, гомумән? Өйгә кайтканыгыз бармы соң сездә? Ил монда театрда гына йоклыйсызмы сез? Юморист бит ул. Алла күп сөйлисең, дустым. Күп сөйлисең шул кадәр колак авырта башлый. КВН турында уйлаган юк әле, менә тиздән мин юмористка чакырдылар, шунда барырга микән, юк микән диеп менә шуны уйлап басып тора идем әле. Син әй син КВН белән бар. Туйдырдың интервьюлар белән дустым. До такой степени надоел син уже. Э,
баксаң, э, Рафис э, атаказның да Ачуын чыгарып була икән, күрдегезме? Ничек ачулана. Ә дөресен генә әйткәндә, без аны аңлыйбыз, чөнки тиздән менә Мин юморист шоуының тапшыруының кастингы булачак. Әгәр дә инде теләгегез бар икән, рәхәтләнеп анда катнаша аласыз. Син яздырасыңмы соң? Бездә бит кунакта Галиәскар Камал исемендәге театрның сез төп актерлары бит инде хәзер әйме? Сез бит инде Әйдәп баручылар, өстерәп, өстерәп баручылар, әйе. Менә сез профессиональ актерлар буларак э, гади э, хәвәскәр актерларны карарга киләсез, шулай бит инде, әйеме? Алар безгә бик якын.
Алар бит шулай актерлар. Безнең кебек эшлиләр. Көн төн тырышалар. Э, нәрсәдер уйлап чыгаралар. Без дә импровизация белән эшлибез сәхнәдә. Әйе. Аларның әле эше безнекенә караганда тагын да авыррактыр. Чөнки без готовый Э, текст белән эшлибез, ә аларга уйлап чыгарга кирәк. Монда бит уйлап та чыгарга кирәк. Әле шул ук вакытта ул кызык та булырга тиеш. Халыкның күңеленә керергә тиеш. Һәм инде жюриләрнең күңел кылларын тибрәндерергә тиеш менә. Әйдә Шаяр туеның җитәкчесе, чирек финал, Казан э, Кариев театры Рамиль Агдеев. Рамиль, әле күптән түгел генә сез үзегезнең командагыз белән Екатеринбург һәм Астрахан шәһәрләренә сәяхәт кылганыгыз шулай бит? Нишләдегез сез анда, гомме? Бу безнең төбәк ара Эдашаярт лигасы дип атала. Без аны ясыйбыз конгресс белән бергә, татарлар конгрессы белән форум татарской молодежи белән бергә. Без инде 3 шәһәрдә булдык. Саратов булды әле

супер кубок какой то конгресса э, барыбер ничектер менә квн уеннары алар уяндыра кешене барыбер ну безгә кызык ә җәмәгать без бит әле тиз генә әйтеп инде без бит рамил белән бергәләп э, э, ялкынның әтәлим шоуында төштек сугыз сугыз сугыз әгәр мондай ток белән суктылар бәргәләр әгәр дә инде теләгегез бар икән ялкын журналының сайтына кереп әтәлим дигән шоуны рамил һәм роберт шоуны Һәм беренче каналда Әйдә шаяртны, бөтен выпускларны карагыз. Ютубта. Э, Ютубта. Туалет дигән язып. Туалет түгел инде.
Ни кая күрсәтәсез син? Утыр, эй, матур, матур утырыйк әле, матур сөйләшик әле. Э, э, Шагыйрь. Җам- Син төшерәсеңме? Шагыйрь. Публицист түгел. Публицист түгел бит әле. Юк, А, Киләчәктә бәлкем әйбер. танылмаган шагыйрь.
Танылган шагыйрь, әллә нәрсә сөйләмәсә. Ринат, Галиәскәр үзе офны алып атыйк әле. Галиәскәр була. Әйе, син бу уеннан үзең нәрсәләр көтәсең? Менә татар лигасы башлаганнан бирле бер генә уенны калдырдым. Авария гәләп кенә барган юлда гына имәк, бөтенесе карап барам. И менә һәрбер уеннан көчле атмосфера көтәм, өмет итәм. Һәм инде зур бәйрәмгә килгән шикелле киләм, дусларым белән. Мин Бөтен э, командалар өчен дә җан атам, ләкин шуңа да карамастан, Балтач командасы бар биредә. Шуңа күрә мин инде теге менә аларга симпатиям бераз гына күбрәк. Шуңа күрә ялганламыйм, ярармы? Лилия, син монда нишләп йөрисең һәм э, э, кемнәрне күзәтеп йөрисең, кемнәрне? Кемнәрне? Кемне? Кемнәрне? Мин больная фанатка. Минем бүген Денис Мухтасипов дигән иң яраткан квенчигым катнаша. Камыр Батыр. Камыр батыр, мин аның өчен генә килдем, аның гына чыгышын карыйм да кайтып китәм. Бик э, кыска, лаконичество килеп чыкты. Рәхмәт. Сезгә рәхмәт булганыгыз өчен.